Барыгызга да сәлам! Бүген без сезнең белән натураль саннар, аларның язылышы һәм укылышы турында сөйләшәчәкбез. Натураль саннар нәрсә соң ул дигән сорау борчыйдыр сезне. Борчылмагыз, дуслар, натураль саннар, һәммәбезгә дә таныш булган саннарның икенче төрле атамасы гына ул. Ягъни көнкүрештә кулланыла торган саннар, бер, ике, өч, дүрт, биш һәм башкалар, натураль саннар була да инде. Кечкенә чактан ук сез санарга өйрәндегез, хәзер исә зур саннарга кадәр исәпли дә беләсездер. Ә иң зур сан бармы соң? Исәпли башлап, без кайчан да булса туктый алабызмы? Дөрес җавап, әлбәттә, юк. Чөнки нинди генә санны алмыйк, без аңарга берне кушып, тагын да зуррак сан ясарга мөмкинбез. Унга берне кушсак, унбер, йөзгә берне кушкач, йөздә бер, э, миллионга берне кушкач, яңа сан миллион да бер килеп чыга. Димәк, саннар чиксез күп. Шулай булгач, һәрбер санны ничек итеп дөрес язарга икәнлеген белергә кирәк. Әйдәгез бу сорауда тукталып китик. Саннарны язуның төрле ысуллары борынгыдан билгеле. Мәсәлән, Мисырда саннарны рәсем белән билегәннәр. Сан никадәр зур булса, шуның кадәр күбрәк рәсем дә ясарга кирәк булган. Вавилонда исә алтмышарлы санау системасы белән эш иткәннәр. Хәзерге вакытта исә без куллана торган система унарлы санау системасы ул. Һәм аның киң таралыш табуның төп сәбәбе, кешенең ике кулында ун бармак булу.

Иң соңгылары булып 90, 91 һәм башкалар 99 дигән саннар китә. Шулай итеп, ике урынлы саннар да бетә, ә безгә яңа, зуррак саннарны да язарга кирәк. Димәк, хәзерге вакытта безгә ике цифрдан гына түгел, өч цифрдан торучы саннарны язарга кирәк. Иң кечкенә өч урынлы сан 100. Аннары, бер урынлы саннарны язган кебек, без соңгы цифрны үзгәртәбез, шулай итеп, 101-дән алып 109-га хәтле саннарны барлыкка китерәбез. 9-дан соң цифр юк, димәк, безгә икенче цифрны үзгәртергә кирәк, һәм элеккеге кебек килеп чыга, бар тик беренче цифр берлегә тигез була.

Хәм монда шулай ук без 900 дән алып 999 санына кадәр барып җитәргә мөмкин без. Биредә безнең кабат тупик, 9 дан соң цифр куеп булмый. Димәк, шуның белән 3 урынлы саннар да тәмам, һәм безгә 4 цифрдан торучы саннарны язарга кирәк. Без 9 ларны 0 га әверелдерәбез, ә иң алда 1 не куябыз. Шулай итеп, яңа сан 1000 килеп чыга. Ә шуннан соң барсы да шул ук ысул буенча кабатлана. Нәтиҗә ясыйк. Саннарны язганда, без нольдән алып тугызга кадәрле цифрларны кулланабыз. Башта бер урынлы саннар китә, аннары ике урынлы, өч урынлы һәм башкалар. Шулай итеп, дүрт урынлы, биш урынлы, хәтта йөз урынлы саннарны да язарга мөмкин. Теләсә нинди санны ничек язарга икәнлеген сөйләштек, хәзер исә бу саннарны укырга өйрәник. Бер урынлы саннар гадәттәгечә укыла. Бу, бердән алып тугызга кадәрге цифрлар. Ике урынлы саннарның да укылышы сезгә таныш, менә алар экранда күрсәтелгән. Өч урынлы саннарны укыганда, без башта беренче цифрны һәм 100 санын, ә аннары соңгы ике цифрдан барлыкка килгән ике урынлы санның исемен әйтәбез. Мәсәлән, 375. 250 999 Дүрт урынлы саннарны укыганда, без башта беренче цифрны һәм мең сүзен, ә аннары соңгы өч цифрдан барлыкка килгән өч урынлы санның исемен әйтәбез. Мәсәлән, 4579, 6881, 2013. Күргәнгезчә, санда 0 очраса, без аны укып тормыйбыз. Биш урынлы һәм алты урынлы саннарны язганда, без башта саннарны өчәр цифр итеп аерабыз, ә аннары беренче ике яки өч цифрны укыйбыз, мең сүзен әйтәбез, һәм калган өч цифрдан торучы өч урынлы санны әйтәбез.

Без башта саннарны чар цифр итеп өлешләргә аерабыз, ахырдан бер, ике яки өч цифр калачак. Әлеге өлешләр класслар дип атала. Шуннан соң без һәрбер класстагы санны укып, классның исемен әйтеп чыгабыз. Мәсәлән, әле карап киткән 609042 санында ахырдагы класс 042, ә аннан соң 609 санын тәшкил итүче класс бара. Һәрбер классның үз исеме бар, Аларны без санның ахырыннан башлап бирәбез. Иң кечкенә класс, берәмлекләр, аларның исеме укылмый. Берәмлекләрдән соң меңнәр классы китә, чөнки без 4, 5, 6 урынлы саннарны укыганда нәкъ менә мең сүзен әйтә идек. Ә меңнәрдән соң миллионнар классы бара. Ягъни 7, 8, 9 урынлы саннарны укыганда без нәкъ менә миллион сүзен әйтергә тиеш булабыз. Мисал карап китик. Саннарны өчәр цифр итеп классларга бүләбез. Берәмлекләр классы 567, меңнәр классы 234. Алда бер саны кала, димәк ул миллионнар классын тәшкил итә. Шулай итеп, алдыбыздагы сан 1 миллион 234 мең 567.

Тугыз урынлы санны да укып карыйк. Видеоны туктатып карап, үзегез дә укып карарга мөмкинсез. Дөрес җавап 409 миллион 711 мең дә 212. Класслардагы цифрларның да үз исемнәре бар. Алар разрядлар дип атала. Классның соңгы саны берәмлекләр, Аннан соңгысы дистәләр, иң алдагысы йөзләр дигән разряд барлыкка китерә. Мәсәлән, әле карап киткән 409 миллион 711 мең 212 санының миллионнар классында 400, 0 дистә һәм 9 берәмлек бар. Санда цифрлар арткан саен класслар да арта, миллионнардан соң теләсә күпме класс булырга мөмкин. Класслар чиксез күп булганга күрә, һәрберсенә исем бирүдә мәгънә юк. Ләкин без миллионнардан соң очрый торган берничә классның исемен әйтеп узыйк. Миллионнардан соң баручы класслар, миллиард, триллион, квадриллион, квинтиллион. Әйдәгез, әлеге класслар катнашкан зур саннарны укып карыйк. Экранда мисал. Санны өчәр цифр итеп өлешләргә бүләбез. Күргәнебезчә, соңгы класс берәмлекләр ул 612, аннан соң меңнәр классы 435 бара, алга таба 096, ягъни 96 бу инде миллионнар классы, һәм калганы 73, безнең өчен яңа булган миллиардлар классы. Димәк, алдыбыздагы сан түбәндәгечә укыла.

Бүген без сезнең белән натураль саннар төшенчәсе белән таныштык, бер-бер артлы саннарны ничек язарга икәнлеген сөйләштек, теләсә нинди зурлыктагы саннарны укырга ничек кирәк икәнлеген дә карап уздык. Киләсе дәресләрдә без саннар белән эшебезне дәвам итәчәкбез һәм аларны кушарга һәм алырга өйрәнәчәкбез.